Miarahaba antsika rehetra, JL Namby an, Jeune Leader ao amin'ny CEG Joël Rakotomalala, Mamanina Fianarantsoa. Tena mirehareha aho hoe JL satria tsapako an, ny maha zava-dehibe ny. ny asako amin'ny fanatsarana ny hoavin'ny tanora malagasy sy amin'ny fanohanana azy ireo amin'izany fiatrehana ny fahataniran'ny zanany. Mirehareha aho satria mahatsapa fa ilay anjara biriky entiko amin'ny maha JLA dia misy ary hisy fiantraikany amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina malagasy. amin'ny alalan'ny fanabeazana feno mikasika ny fananahana, satria io fandaharam-pianaran'ny ra io dia manampy ny ankizy sy ny tanora hivelatra bebe kokoa sy tsy hatahotra fa ho vonona hiatrika ny maha tanora azy amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo hanana fahatokisan-tena aloha voalohany indrindra, hanana fomba fijery miabo, hanana fitondran-tena tsara sy miavaka. ho modely eny anivon'ny fiaraha-monina misy azy eny ary hanaiky ka hanaja ny fitovian-jo eo amin'ny lahy sy ny vavy ary indrindra hisitraka fahasalamana ara-batana sy ara-pananahana sahaza azy. Tsapako manko fa eto amintsika dia mbola betsaka ny olana sedrain'ny tanora malagasy. Manginy fotsiny ny tsy fahalalana sy ny fahalalan-diso azony ateraky ny fieritreretana fa Fady an zany miresaka fananahana zany. Mbola sarotra amin'ireo ray aman-dreny malagasy an ny miresaka ny makasika izany fananahana izany amin'ny ankizy na amin'ny tanora noho io fady io. Nefa ilaina tokoa ny miresaka izany sy manome fanazavana feno an sy marina ireo tanora, indrindra moa manoloana izao fivoaran'ny teknolojia misy izao. Etsy ankilany, ny fahamaroan'ny fotoana lanin'ireo ray aman-dreny amin'ny fitadiavana sy ny adim-piainana maro samihafa. Iry soroka izany indrindra no adim-pisian'ny Projet Jeune Leader eny anivon'ny CEG eny. Amin'ny maha Jeune Leader ny tenako ary dia afaka manampy amin'ny famahana izany olana izany aho rehefa manome fampianarana azy ireo amin'ny alalan'ny cours. Io dia natao hanomezana fahalalana feno azy ireo ary voalanjalanja arakaraky ny sahala taonan'ny tanora ny fahalalana omena azy. Manampy azy ireo ihany koa aho rehefa miara-milalao amin'ireo ankizy ireo mba hanampy ahy hanakaiky bebe kokoa azy ireo sy hanosika azy ireo ihany koa hanana fatokisana amiko ka handray ahy ho toy ny zoky ary tsy hihambahamba hizara amiko ny olana iainany sy hanontany izay zavatra manitikitika azy. Manampy azy ireo ihany koa rehefa mihaino sy manoro hevitra ireo tanora amin'ny alalan'ny counseling. Tena tiako loatra io fandaharan'ny ra io satria ahatsapako fa zava-dehibe tokoa ilay asako. Ahatsapako ihany koa fa matoky ahy ilay tanora, matoa izy sahy miresaka ny olany amiko. Ary tsy miala ao an-tsaiko foana rehefa manao counseling aho hoe miankina amin'ny torohevitra omeko eo ny ho avin'ity tanora iray ity. ity. Mamaha ny olan'ilay ankizy amin'ny alalan'ny fandefasana azy any amin'ny tobim-pahasalamana na ny référencement médical, na ny fandefasana azy ihany koa any amin'ny minisiteran'ny mponina arakaraka ny olan'ilay ankizy. Hitanareo amin'izany fa feno dia feno tokoa ny tolotra sy fandaharana omen'ny Jeune Leader ny tanorantsika eny amin'ny UCG eny. Ary raha misitraka izany avokoa ny tanora rehetra eto Madagasikara,